بھوئیں تے ڈھاوے تاں عرش کمب ویندے ہنج چوکھا وجود رکھدی ہے۔ اکھیں اکھیں نہ نم کرائے۔ میݙے مرݨ دے بعد بالکل نہ غم کرائے میݙے مرݨ دے بعد اکھیں نہ نم کرائے میݙے مرݨ دے بعد بالکل نہ غم کرائے میݙے مرݨ دے بعد بابے کیتی وصیحت ٻالیں کوں کول سݙ کے ماء دا شرم کرائے میݙے مرݨ دے بعد۔ اکھیں نہ نم کرائے میݙے مرݨ دے بعد۔ بالکل نہ غم کرائے میڈے مرݨ دے بعد بابے کیتی وصیت ٻالیں کوں کول سݙ کے ماء دا شرم کرائے میڈے مرݨ دے بعد اور میڈی قبر پݨیجے جیندی وجھاں کنیں اے جیا نہ کم کرائے میڈے مرن دے بعد میڈی قبر پنیجے جیندی وجھاں کنے اے جیا نہ کم کرائے میڈے مرن دے بعد اور بالیں کو آکھیا میں بالیں کو آکھیا میں پڑھ کے میݙی غزل ہک ٻئے کوں دم کر آئے میݙے مرݨ دے بعد ٻالیں کوں آکھے آمی پڑھ کے میݙی غزل ہک ٻئے کوں دم کر آئے میݙے مرݨ دے بعد منتاں دے ݙیوے ٻلسن میݙی قبر تے آ کے پتہ صنم کرائے میݙے مرݨ دے بعد منتاں دے ݙیوے ٻلسن میݙی قبر تے آ کے پتہ صنم کرائے میݙے مرݨ دے بعد۔ اور بھرم رکھیج پوسی تکلیف میڈے گھر تائیں ہک ڈوں قدم کرائے میڈے مرن دے بعد بھرم رکھیج پوسی تکلیف میڈے گھر تائیں ہک ڈوں قدم کرائے میڈے مرن دے بعد اور بھانویں کٹیج پووے ظالم اگوں قطن وی سر کوں نہ خم کرا اے میڈے مرن دے بعد بھانویں کٹیج پووے ظالم اگوں قطن وی سر کوں نہ خم کرا اے میڈے مرن دے بعد میتھوں پچھیں جو الرن

ہر ہک دے نال کوڑ کریندیں ہر کوں دوکھے ݙیندیں کتنے توڑی تیݙی ڳل تے لوگ اعتبار کریسن۔ ہر ہک دے نال کوڑ کریندیں۔ ہر کوں دوکھے ڈیندیں کتنے توڑی تیڈی گل تے لوگ اعتبار کریسن اور جنگل دے وچ مارن والے تیڈی منشا من کے جنگل دے وچ مارن والے تیݙی منشا من کے سݨیا ہم جو قتل میکوں ہݨ بازار کریسن سݨیا ہم جو قتل میکوں ہݨ بازار کریسن اور جوں جوں ظلم کریندے ویسو باغی تھیندے ویسن جوں جوں ظلم کریندے ویسو باغی تھیندے ویسن۔ جوں جوں ظلم کریندے ویسو باغی تھیندے ویسن میڈے بال ان آخر کوئی کم میڈی کار کریسن میڈے بال ان آخر کوئی کم میڈی کار کریسن میڈے بال ان آخر کوئی کم میڈی کار کریسن اور جیرھا سنڑسی آکھسی ایندے خالق دے نال ملنڑے میڈے شعر ہن آخر تیڈا روح بیدار کریسن اور ہک غزل اور سماعت فرماؤ کہ صدا جیویں صدا جیویں صدا نکلے میݙے منہ چوں صدا جیویں صدا جیویں صدا نکلے میݙے منہ چوں تیݙے کیتے تیݙے ناں دی دعا نکلے میݙے منہ چوں تیݙے کیتے تیݙے ناں دی دعا نکلے دعا نکلے میݙے منہ چوں تیݙے قد کاٹھ دے سانویں جو کوئی میکوں کتھائیں نظرے تیݙے قد کاٹھ دے سانویں جو کوئی میکوں کتھائیں نظرے تیݙے ناں دا پتہ نئیں کیوں الا نکلے میݙے منہ چوں تیݙے قد کاٹھ دے سانویں جو کوئی میکوں کتھئیں نظرے تیݙے ناں دا پتہ نئیں کیوں الا نکلے میݙے منہ چوں بھری بزم اچ تیں آکھیا ہئی تیݙے تھوݙیں تے آوے نئیں توں ثابت کر جو ناں تیڈا ولا نکلے میڈے منہ چوں۔ بھری بزم اچ تیں آکھیا ہئی تیڈے تھو ڈیں تے آوے نئیں۔ توں ثابت کر جو ناں تیڈا ولا نکلے میڈے منہ چوں۔ اور زمانے پچھ گدئے میتھوں جو حاسد کون ہوندے ہن زمانے پچھ گدئے میتھوں جو حاسد کون ہوندے ہن میں ناں گھنڑائی رقیبیں دا بھرا نکلے میڈے منہ چوں زمانے پچھ گھدے میتھوں جو حاسد کون ہوندے ہن میں ناں گھنڑائی رقیبیں دا بھرا نکلے بھرا نکلے میڈے منہ چوں ایندے اندر تیڈے باجوں بیا کوئی وساواں تاں ایندے اندر تیڈے باجوں بیا کوئی وساواں تاں میڈے دل کوں لگن بھائیں سوا نکلے میڈے منہ توں ایندے اندر تیڈے باجوں بیا کوئی وساواں تاں میڈے دل کوں لگن بھائیں سوا نکلے میڈے منہ چوں کہیں پچھیے جو دنیا تے سہارا کون ہے تیڈا کہیں پچھیے جو دنیا تے سہارا کون ہے تیڈا